Schéine gudden Owend an No 8 haut den Owend erëm eng kleng Fraeronn bei eis. Meng Haaptinvitée Nora Koenig. Gudden Owend Nora. Moien, gudden Owend. D'Sandy Eisen ass och mat dobäi. Gudden Owend Sandy an Patricia Baum. Gudden Owend.
Ech hunn et gesot, eng Fraeronn haut den Owend an mir schwätze ganz vill iwwer Theater a Kino. Nora, du bass Schauspillerin, genooss fir Theater a fir Kino. Dech huet ee schonn op deenen zwou Plaze gesinn. Du hues awer och schonn, jo, eng relativ laang Karriär hei zu Lëtzebuerg. Du hues, mat wéi vill Joer hues dann hei ugefaange mat Theater? Also ech hunn, ech weess et relativ genau, 2004, genau. Gitt bal 20 Joer, däi Jubiläum d'nächst Joer. Jo, also ech hunn am Fong och schonn Jubiläum mam Fränk Hoffmann, well ech mat deem den Hamlet scho geprouft hunn 2003. Ah jo, ok. Dat heescht, et ass erëm en aktuellt Stéck mat him. A lo schaffe mer erëm zesummen. Also mir hunn definitiv e zwanzegjäregt Jubiläum, wat d'Schaffen ugeet, genau. Wann s de elo zréckkucks, 20 Joer Karriär zu Lëtzebuerg, sinn dann nach ëmmer déi nämmlecht Käpp do, nach ëmmer e bëssen déi nämmlecht Leit oder sinn der och do eng ganz Rëtsch, wou s de sees, déi vläicht manner dat professionell herno duerchgezunn hunn? Elo hautzudags hues du vill Jonker, déi dat wierklech och studéiere ginn an déi dat wierklech och maachen an doranner schaffen. Nee, do huet sech, also do huet sech enorm vill verännert an ech géing soen, virun allem déi leschten zéng Joer, do kommen ëmmer méi Leit, déi et, jo, professionell maachen. Ech erënnere mech nach drun, mee dat war esou den Ausläufer, dass mer am Ufank virun 20 Joer nach esou geprouft hunn, alles no fënnef Auer. Ah jo, wat d'Leit an de Schaff geholl sinn. Okay.
Mee dat, also dat huet sech wierklech komplett geännert, ne? Also elo ass et wierklech ëmmer méi, also nee, et ass professionell ginn, ne? Professionell. Jo, och déi Beruffer ronderëm, ne? An och déi Beruffer ronderëm, genau. Also dat gesi mer jo bei Aspro op alle Fall, vum Maquillage bis hin Szenografie an, an, an. Dat ass alles elo wierklech ëmmer méi professionell. Doriwwer schwätze mer dann herno och. Aspro, wou s de mat dobäi bass, erkläers dat nach eng Kéier. Et huet näischt mat Aspirin oder esou eppes ze dinn. Och, awer anescht.
Doriwwer schwätze mer herno. Aktuell hues de dann en Theaterstéck, dat heescht Café Terminus. Dat ass e bësse sou wéi hei, kënnt een an engem Bar. Mir sinn net grad esou verluer vläicht. Mir sinn nach net, genau. Nee, do geet et jo wierklech ëm e Stéck, wat am Joer 2039, genau, an eng Zukunft. Visioun, awer eng ganz schrecklech Visioun, wou nëmmen nach den Alkohol, also ee grousse Saz ass, Ass dach schäisegal, mir wëllen eis besaufen an dat, dorunner hale mer eis, genau. Dat ass esou e bëssen de ganzen Déngen. Wéi eng Roll spillt se dann? Dat ass och spannend. Dat ass ganz spannend, eng Roll, déi ech esou nach ni gespillt hunn. Ech sinn tatsächlech déi Al, si soen eng gutt, Wéi drécks de dat elo aus? Do si ech ja gespaant. Also, et seet zwar, Houer sees de net, mee eng Prostituéiert, déi awer e bësse méi warscheinlech. Eng luxuös ou? Jo, eng, eng betagd, eng. Méi eedel, eedel. Genau, eng eedel Prostituéiert. Voilà. Okay.
E ganz spannend Stéck, wou der zu 12 op der Bühn stitt. Dat ass och seelen. An 12 bekannte Schauspiller, do sinn och vill Jonker dobäi, et sinn e bësse verschidde Generatiounen mat dobäi, awer vill Käpp, déi ee kennt. An dat mécht dat Ganzt awer och spannend. Dat mécht also op alle Fall e ganz, eng ganz interessant Dynamik, well du hues wierklech déi ganz jonk Schauspiller, déi deelweis déi éischt Kéieren op der Bühn stinn, an dann awer déi, déi eebe wéi e Marco Lorenzini, dee jo awer och, also deemoos wéi ech ugefaangen hunn, war dee jo awer och scho ganz laang op der Bühn. Also jo, von-bis-Generatioun. An ech ka mat léiwen Zwanzegjäreger zesummespillen. Dat ass och, also ech gesi mech méi an der Mëtt vun der ganzer Geschicht esou. Bass du jo. Jo, oder? Vum Alter hier, absolut.
Da si mer total an der Mëtt, sti mer. An du sees jo och, du bass e bëssen ukomm, du bass frou. Dat ass elo vläicht een Alter, wou e bësse méi räif ass, wou een aneschters op Rolle ka kucken. Du spills och aner Personnagen, awer net am Negativen. Dat ass net, dass de elo ëmmer muss. Mamm oder nee guer net am negativen also fir mech bon dat hänkt wahrscheinlech och vu Schauspillerin zu Schauspillerin of awer tatsächlech sou mat wat fir mech sou en no 40 krut ech op enker Rolle wou ech wierklech d'Gefill hat ech kann ech weess wat ech zielen also virdru war et ëmmer sou bëssen vläicht war ech och e bësse verluer an ech spillen eppes an sou dat jo An lo war et op eemol, eben well s de sees, och Mammen, mee an awer och, ech hat fir mech eng super Produktioun, Was ihr wollt, wat d'lescht Joer gelaf ass am TNL, wou et ëm d'Léift gaangen ass, an déi Roll war vill ze al besat, also ech hätt missen 21 sinn, ech war awer 42, mee do ass et ëm d'Léift gaang, ëm Erfarungen, wou ech geduecht hunn, jo ech hätt dat mat 21 esou net kéinte spillen. An ech sinn dankbar, well lo op eng Kéier wierklech esou eppes lassgeet, wou ee soe kann, Jo, ech sëtzen hei an ech kréien ëmmer méi dat erzielt, wat ech eigentlech wëll erzielen an esou. Dass de besser och spiers, dech erop kanns versetzen. Jo, jo, absolut.
Jo, a einfach Déiften an well een eben och weess, déi Narben, déi eben esou mam Alter kommen, se sinn do an et kann ee se och weisen an et ass eben näischt méi esou d'Fassad, déi nëmmen ass, mee voilà, et weess een ëm déi verschidden Déiften. Du has e puer Rolle wéi elo ganz rezent am Februar hues de Stella gespillt, e Stéck vum Goethe, e ganz klassescht Stéck, wou s de awer och eng spannend Roll has als. Do ass et och ëm d'Léift gaangen, mee do ass et zum Beispill ëm déi grouss Fro gaangen, Ménage à trois. Also dat Stéck ass jo zweemol geschriwwe ginn, de Goethe, deen eng Kéier jonk war a seet, et ass méiglech, eng Ménage à trois. Dunn ass e komplett, dat war jo de Skandal fir déi Zäit, do huet en et eng Kéier geschriwwen, Da bréngt all Mënsch dech ëm, dat ass dann d'Quintessenz vun ok, et geet leider net. A mir hunn awer geduecht, an der hautescher Zäit kann een dat awer elo esou net soen. An dann hu mer eis einfach déi Fro, a déi Fro geet méi wäit, also et ass net nëmmen, ob een zu dräi dat kann elo verwierklechen, mee einfach, Ass Léift net eppes, wat een ewech vum Besëtz soll maachen? Also net ee besëtzen, mee soen, well ech dech gären hunn, kann ech dech lass loossen an ech kann dech och deelen. Inwiefern dat méiglech ass? Ass et utopesch? Dat war esou déi Fro, déi mer eis do gestallt hunn. D'Stella war Première zu Wuppertal. Wuppertal ass och elo e wichtege Rendez-vous fir dech dann erëm ecken d'nächst Joer. Dat bass der grad ganz frësch gewuer ginn. Genau, dat sinn ech frësch gewuer ginn. Dat freet mech total, dass elo esou Aarbechte weiderginn. A wat einfach, jo, och flott ass, ass am Ausland ze spillen. Dat ass einfach och nei Kolleege kennen ze léieren. Jo, an dat war dann och esou bësse, war der e bësse Single, ne? Also ech mengen, et war ee wierklech esou ganz alleng, ouni Famill, an enger klenger Wunneng. Also ah jo, stëmmt, dat war, genau, dat gëtt et jo och.
An do kanns scho bësse soen, wat s du wäers maachen? Nee, dat ass nach. Do si mer nach am gaangen ze kucken, genau. Mee mir wëssen einfach, dass, dass d'Stéck, genau, op alle Fall, dat gëtt, soll eng Performance ginn, an et ass och nach am Schreiwen. Genau, do si mer am gaangen ze kucken, a wat fir Themen einfach wichteg sinn esou. An dat ass eben dat, wou s du och elo sees, iwwer d'Grenz erauskommen, aner Leit kennenzeléieren, well hei huet ee jo awer awer säi Krees vun ëmmer e bëssen awer den nämmlechte Leit, déi ee erëmgesäit, déi nämmlecht Leit, mat deenen een op enger Bün steet. Ass dann och wichteg fir dech, jo, do aner Austausch mat aner Schauspiller ze kréien, déi eben net vu Lëtzebuerg sinn. Absolut, dat ass ëmmer flott an och wichteg, mengen ech, datt een ëmmer erëm de Wee iergendwéi no bausse fënnt an do a co. Mir hu jo och déi absolut Chance, datt vill Theater Koproduktiounen maachen, wou mer dat souwisou hunn. Ech gesinn dat Ganzt souwisou, dat hei ass esou e bësse wéi e Risen-Ensemble. Also ech hu Leit, mat deenen hunn ech dann zéng Joer erëm net geschafft an dann op eemol gesi mer eis erëm fir e Stéck erëm. well se eben vill méi francophone spillen oder oder wéinst aner Geschichten an dann gesäit een sech erëm, et kennt een sech awer schonn 20 Joer. Also dat ass ëmmer esou wou ech ëmmer denken esou dat ass och e Virdeel hei bei esou enger bei esou engem groussen Ensemble, datt een net permanent zesummenhänkt mee awer och ëmmer erëm zunee fënnt. Mir bleiwe beim Theater. Nora, herno schwätze mer natierlech iwwer deng weider Projeten, déi s du hues. Sandy, du waars och fir eis an den Theater an e ganz immersiivt Stéck. Genau, Maître au monde, dat ass e Stéck vum Renel Pierlot. Et gëtt am Groussen Theater gespillt an et ass ganz spannend, well ech soe mol esou, wann een als Public erakënnt, kënnt een net, wéi een et gewinnt ass, vir an de Sall eran, mee et kënnt ee scho vun hanne ran. An da gesäit een, steet een op der Bün an da gesäit een, hm, okay, eng Konstruktioun, et huet een eng ronn Plattform, wou en Netz driwwer héngt an dat Ganzt, dat soll am Fong. e Cocon sinn. Also soe mer esou, du gees do ran, och als Public dann, als Spectateur, an du gees mat de Schauspiller an dee Cocon ran. Do leien dann déi still Kësse, soen ech elo emol, wäiss Laken, dat ass eng ganz gemütlech Atmosphär. An am Fong, ech komme gläich zum Sujet, dat ass e ganz.
Du sees elo stëll këssen, e Metro-Monde, voilà, et geet den Kapp, dir hat der och scho lass. Absolut, ma ech kommen och elo derzou. Et ass eben e ganz sensiblen, e ganz intime Sujet, an zwar geet et ëm d'Leihmutterschaft an ëm Procréation médicalement assistée, also medezinesch assistéiert Schwangerschaft. Dat ass jo e sensibelt Thema an et soll een dann deemno och als Zuschauer déi intim Atmosphär, Verspieren. Et erzielt eben d'Geschicht vun homosexuelle Koppelen, heterosexuelle Koppelen, awer och vu Kanner, déi esou entstane sinn, eben déi duerch eng Leihmutter op d'Welt komm sinn oder eben duerch halt esou eng medezinesch assistéiert Schwangerschaft. Et ginn engersäits natierlech ethesch, moralesch, politesch Froen och opgeworf, awer anersäits ass et och e Stéck, wou ee ganz no drun ass un de Personnagen.
C'est vrai que moi j'ai toujours eu ce désir. J'en ai parlé le premier à mon mari et il me disait toujours,
la société est pas prête. Dat ass och ëmmer esou e bëssen e Wiessel, mol gëtt et dann e bësse méi, kritt een d'Fakte gesot, sou a sou ass d'Lag hei zu Lëtzebuerg zum Beispill, an dann op eng Kéier hues du erëm Personnagen, déi dann opkommen, gespillt vun de selwechte Schauspiller, do ass zum Beispill d'Nora Zricca derbäi oder de Francesco Morlino, an déi maachen dat eebe ganz spannend, an dat, wat ech och esou flott fonnt hunn, dat ass, datt ee wierklech heiansdo vergësst, dass een an engem Theaterstéck ass, mee och esou wéi d'Atmosphär eben ass, et kann een do leien op senge Këssen oder wierklech et soll ee sech ganz à l'aise fillen an heiansdo frees de dech och, ah ok lo lo fills de dech e bësse wéi esou entweder an enger Therapiestonn oder vläicht och esouguer an engem an engem Geburtsvorbereitungskurs an dat ass et wat et esou speziell mécht, eben déi einfach déi ganz Atmosphär, déi dech wierklech Komplett doran hëlt an dat Stéck an déi dech ebe ganz no bei de Personnagë, bei de Charakteren an och beim Thema si léisst. Ass dat eppes, wat s du gär hues, Nora, esou immersiven Theater, wou s de wierklech an de Leit bass, oder ass dat eescht eppes, wou dech vläicht destabiliséiert oder do hues een sech och aneschters?
Dat hänkt ëmmer ganz dervun of. Ech hunn net gären, heiansdo huet een dat jo an Performance-Charakteren ganz oft, wou een och sou duerch de Publikum geet an et ass een tatsächlech och méi no um Publikum drun. Ech muss gestoen, ech hunn et och gären, einfach op der Bühn an engem Univers ze verschwannen, also do säin Univers ze hunn an do sëtzen Leit oder si sëtzen net do, also natierlech spir déi ganz extrem, dass se do sëtzen, mee. Selwer ass een do dranner an d'verhandelt een eben ënner, also dat dofir ganz ënnerscheedlech, ne? Also an ech sinn och frou, wann ech ëmmer esou ënnerscheedlech Experienze ka maachen, jo. D'Stéck gëtt dann nach gewisen am Groussen Theater am Studio. Jo, vum 28.
Mäerz bis den zweeten Abrëll.

Mat 5 Joer Garantie. Den Dacia Spring an déi ganz nei Dacia Gamme erwaarden Iech op de Spring Days vum 17 bis de 25 Mäerz. Wat ass Fusioun?
Dat ass wa Saachen déi kontrastéieren openee prallen fir eppes eenzegaarteges ze kreéieren. Sou wéi's du. Ween? Ech?
Jo, du bass d'Fusioun vun allen Dreem déi's du verfollechs, vun all dengen Ängschten an all den Aventuren déi's du erliefs. Fusioun ass dat wat eis ausmécht a wann ee Fusioun an enger Fläsch kéint afänken, genéisst d'Fusioun vun Téi, Friichten a Kraider, Fused Tea, aus Fusioun gemaach.
Hei si mer erëm am No 8, nach ëmmer mam Nora Koenig, Sandy Elsen an Patricia Baum. Ech fueren direkt weider mam Nora. Mir hu virdrun e bëssen ugekënnegt, jo, d'Aspro, elo kanns du vläicht nach eng Kéier erklären, fir déi Leit, déi net wëssen, wat dat ass. Wat ass dat? Du bass nämlech och ganz engagéiert an dat elo scho e puer Joer. Jo, notamment hate mer elo erëm eis Assemblée générale, wou ech dann awer ugekënnegt hunn, dass ech dat lescht Joer Presidentin vun deem Veräin wäert sinn an hoffen, dass dono Iergend eng oder ee jonken, dynameschen kënnt, deen dat natierlech esou weiderféiert. An dat sinn am Fong elo déi fräi schaffend Kënschtler, déi sech zesummegedoen hu fir notamment hir Rechter anzestoen, fir awer och en Austausch. Ech gesinn ëmmer méi, datt et eng Plattform gëtt fir Kënschtler, wou se sech kënnen austauschen. Esouwuel sinn et jo Kënschtler, Hannert der Bühn an op der Bühn. A voilà, do si ganz verschidde Problematiken. An awer, well mer all fräischaffend sinn an alleguerten hei zu Lëtzebuerg schaffen, hu mer awer och gemeinsam déi selwecht Problematik, déi mer dann och ëmmer uginn. An et sinn net nëmme Problemer, et ass eben einfach och, dass ee sou mün. Eben och elo Inklusioun ass e grousst Thema bei eis, Gebierg, wou och Projete elo entstinn. A mir hunn och e Projet, wou mer eeben de Leit soen, wa se Kanner kréien, dofir komm ech grad drop, wou se da kënnen op eise Site goen, wat muss se alles ausfëllen, vu Paperrasse bis hin zu klengen Tipps, Congé parental, lount sech dat mam Kënschtlerstatut, jo, nee, och Experienze vu Kënschtlerinnen, déi weiderginn, wéi si et gemat hunn, wéi dat geet am Beruffsliewen, wéi mécht een dat mat de Prouwenzäiten an, an, an. Voilà. Et huet een och elo gesinn, während dem Covid war dat, mengen ech, extrem wichteg a gutt, datt Der do waart, well ech hunn dat do, relativ vill Leit hunn op Iech zréckkomm sinn, fir hir Rechter ze kennen, fir. Jo, et war e bësse sou e grousst Fragezeichen, wéi geet weider an hu mer iwwerhaapt eng Stëmm? An déi Stëmm hu mer mëttlerweil, also de Ministère, do sinn ech ganz frou driwwer. Mir gi wierklech gefrot an et ass eng gutt Zesummenaarbecht mat der Theaterfederatioun a mam Ministère, Notamment well do ass en Thema entstanen, d'Tariffer, Mindesttariffer, wou mer elo esou lues Ergebnisser erzilen, wat de ganze Secteur matdréit. An doriwwer sinn ech ganz frou, well dat ass en Thema, wat mer awer elo scho véier Joer, fënnef Joer matdroen. Genau. A fir elo Jonker, déi sech do wéilte mellen, oder och net Jonker, déi dat einfach bei de Site goen, genau, voilà, an do kritt een direkt schonn de Formular an dat ass relativ onkomplizéiert. Mir si mëttlerweil och, ah nee, dat kann ech jo ganz stolz soen, op Instagram. Dat huet vill ausgemaach. Eis Chrëschtfeier war vu sechs Leit op 60 Leit erofgaangen, also ëmmerhin, ne?
Voilà.
Soss Projeten nach? Nora, du has mer gesot, do ginn se och elo mol eng kleng Paus man, mee bei dir, Paus ass relativ. Jo, nee, ech hunn op alle Fall elo, hunn ech gesot, déi nächst Wochen, do hunn ech mol keng Prouwen, genau, a Virstell, also ech spillen elo nach d'Virstellunge vum Terminus, dat gëtt nach e bëssen méi. Café Terminus ass jo elo nach eng Kéier, genau, am Cape gëtt dat gespillt. Genau, also gëtt elo nach dëse Weekend an dann am Mee an dann, voilà, sinn ech awer. Fir dat emol ofgespillt. An jo, Prouwen hunn ech dann emol rezent och net. An jo, fir och emol d'Batterie erëm nei opzelueden an sech och erëm nei inspiréieren ze loossen. Vläicht maachen ech nach eng Kéier esou eng Residenz wéi déi Ausstellung deemools. Jo, dat ass dann eng Ausstellung mam, jo, mam Anne Simon. Mam Anne Simon, genau. Iwwer déi mer jo och geschwat haten. Genau. Du has relativ vill, du has e ganz vollgepaakten Plan. Ech hat ganz vill, also et war richteg schéin. Déi lescht zwee Joer war wierklech esou, ech hat esou Villes Verschiddenes an och wierklech Rollen, Kuerzfilmer, wou ech einfach dankbar derfir war, dass ech se ka spillen an ech hoffen, dass et eben esou weidergeet. Mee iergendwann kënnt een op de Punkt, eben och Balance Famill, Beruff, wou een da seet, okay, elo deet och mol gutt. Voilà.

Fiert een dat richteg, dat der do e puer dobäi sinn, wou s de sees? Also et sinn op alle Fall e puer dobäi, wou ee sech virstelle kann, datt déi dono op eng Schauspillschoul ginn. Wat mech vill méi faszinéiert ass, do komme wierklech ganz verschidde Leit an ech hu jo wierklech Schüler vu 14 bis 70 Jären. Ah jo, ok, dat si jo net nëmme Jonker. Nee, well oft mengen ech, et wären nëmme Jonker. Also ech hu wierklech och Generatiounen do an dat fannen ech ëmmer immens spannend, ween do alles kënnt. Bei den Jonken fannen ech et einfach super, jonk Mënschen déi sech eben mat Prosatexter, mat Gedichter fräiwëlleg, muss ech awer soen, ausernee setzen an ech hunn immens gutt Gespréicher mat deenen an ech sinn och ëmmer frou, meng Schüler kommen eis da kucken an da kënne mer awer och, oder mir gi Kollegen a Kolleeginne vu mer kucken a mir kënnen déi Stécker och beschwätzen an dat ass e ganz aneren, jo et kënnt een op eng Kéier engem Publikum méi no. An dat ass immens schéin. An e jonke Publikum, deen een hoffentlech weidergëtt, dass se nach vill an den Theater solle goen, jo, Loscht man. Genau. Mir gi lo eriwwer bei de Kino. An zwar war d'Patty fir eis The Whale kucken.
Ee Film, wou den Haaptacteur dann den Oscar krut, lo ganz rezent, de Brendan Fraser. Mee vläicht fir d'éischt, Patty, ëm wat geet et dann an The Whale, dem Wal? Jo, The Whale erzielt u sech d'Geschicht vum Charlie, dee vum Brendan Fraser gespillt gëtt. An den Charly, jo den Charly huet Iwwergewiicht, 270 Kilo. Wow. An d'Geschicht spillt sech u sech nëmmen a senger Wunneng of. Dat heescht et gesäit een hien da wéi en säin Job mécht als Professor an gëtt esou online Coursen, wou en awer och seng Kamera ni unhuet. The point of this course is to learn how to write clearly and persuasively. Think about that. Think about the truth of your argument. Hie gesäit een ëmmer d'Studenten ronderëm a seng Kamera ass ëmmer aus. Genau, an hien mécht do säi Liewen a senger Wunneng, well e kann sech och net méi raus beweegen an huet natierlech gesondheetlech Problemer. An voilà, ech mengen. Den Ufänk vun Ufankszene kann ee scho soen, wann de Bluttdrock gemooss gëtt an deen esou esou schlëmm ass, wann een sech auskennt, weess een u sech, jo, do kann net gutt ausgoen, nee, genau,
genau, an dass u sech an der Geschicht geet et drëms, datt den Charlie am Fong d'Verbindung mat senger Duechter erëm wëll erëmfannen an do si wierklech Momenter dran, do dat Dat zerräisst engem d'Häerz wierklech. Ja, wann een e gesäit iessen, wann ee gesäit, wéi e kompulsiv muss iessen. A wéi déif dat geet.
Also sech, also ech hu puer, puer Artikele gelies och, also den Darren Aronofsky huet jo den, den Film gemaach. Et hätt een och kéinten et sou mat enger Alkoholsucht vläicht thematiséieren oder Spillsucht oder wat och ëmmer. Et wollt dat awer konkret domadder. Eppes Kierperleches. Eppes Kierp, dat ass immens kierperlech. Mee an du weess awer, also dat geet jo vill méi wäit wéi dat. Also dat reng physescht ass jo wierklech wou een, also och während dem ganze Film esou matleid u sech an et ass een am mal à l'aise deem nozekucken u sech. I'd need to know that she's gonna have a decent life where she cares about people and that she's gonna be okay. I'd need to know that I have done one thing right with my life. Also deen Oscar ass méi wéi verdéngt. Also dat huet mech immens touchéiert deen an där Roll ze gesinn an dat muss een och dobäi soen, dat ass seng éischt Haaptroll zënter 10 Joer. Also deen hat och ganz schwiereg Zäiten zu Hollywood an ech mengen et waren den Outscher Joren, Ufank 2000, da waren eben éischter mol esou an Action-Komödien oder esou derbäi wéi Die Mumie oder George of the Jungle, also et war ganz physesch Rollen och. An jo, an dat, an ech mengen, dat do ass wierklech d'Roll vu sengem Liewen. Also ech mengen, dat kann ee wierklech esou soen. Dat ass impressionant, dat ze gesinn. Also. Heen ass awer selwer elo net esou iwwergewiichteg an der Realitéit. Nee, nee, nee. An dat ass dann natierlech een anere Punkt, deen impressionant ass, wou och e weideren Oscar iwwregens. Och e verdéngten Oscar. Un de Make-up gaang ass. Jo, jo. Also hien huet, e souz bis zu sechs Stonnen an der Mask. Wow! Fir déi ganz Protheesen eben, also dat muss ee sech virstellen, da muss jo Also well en ass jo wierklech net esou déck wéi dat am Film ass. Dat heescht, dat muss jo dann de ganze Kierper, d'Gesiicht, d'Hoer muss jo dann gefrëscht dann drop gemaach ginn, un den Äerm, Fanger, alles. Also dat ass eng eng Risenaarbecht. An d'gesäit een e plakeg och. Gesäit een e plakeg an dat ass net um Computer nogeschafft. Also et ass och impressionnant ze gesinn wéi, also et muss een natierlech realitéitsgetrei nomaachen, mee et ass schonn impressionnant. An An och wier hien eng immens ustrengend Roll trotzdem, well hien och selwer net konnt ouni Hëllef opstoen. Vläicht nach kuerz däin Bilan, däi Fazit elo vum Film selwer? Et ass immens mënschlech einfach. Et ass e mënschleche Film, deen immens op Empathie an op Grondwäerter am Fong och appelléiert. An dat hunn ech ganz, ganz schéi fonnt. Also.

Ech hunn eng Ausbildung zum Klinikfon.
Ah, ah sou? Ja.
An, ja, verborgen Talenter. Jo, dat war no menger Schauspillausbildung, wollt ech, ech wollt ëmmer iergendwéi nach an de soziale Beräich goen. An dat huet mech einfach interesséiert. An ech sinn tatsächlech ee Joer laang an Däitschland bei kriibskrank Kanner, sinn ech als Klinikklon eragaangen. Sou, dat hunn ech niewebäi, wann ee sou wëll. An dat war immens. Ja, spannend.
Jo, Feststellung.
Jo, bon, do gëtt se schwéier. Also do sinn, do si puer Saachen, déi ech verbannen. Éischtens emol hunn ech do studéiert an zweetens hunn ech mäi Mann do fonnt. Nickel Bösenberg, däi kann ech nëmmen empfeelen.
Also den Norden, ja, och Schauspiller an och, genau, hunn ech mat op Lëtzebuerg bruecht an voilà. Ok, elo de leschten. Mäi leschten. Ok. Jo, do hunn ech och eng Kéier matgespillt an zwar, dat war. Eng schwéier Roll, oder?
Jo, wierklech, well ech war wierklech eng jonk Schauspillerin an si hu mer gesot, also guer keen Thema, mee et gëtt, du bass plakeg an der Dusch an da kënnt de Kommissar an dono ass, voilà, kloen ech de Kommissar nach un, dass e mech do, an ech weess net méi, wéi d'Geschicht komplett weidergeet. Awer ech war esou, ok, et ass meng éischt Roll am Tatort an direkt schonn. Plackeg. An da haten se dat och nach am Trailer. Also an ech weess, an och rtl, et ass urlaang hier, hat dat och natierlech direkt mat erageholl.

ze sinn, also wäert ech nach mat. Villes Merci Nora, merci Sandy a merci Patty. Mir gesinn ons dann an enger Woch erëm. An Café Terminus kann een da wéi gesot nach kucke goen. D'Stéck wat d'Sandy eis virgestallt huet, Metro Monde och nach. An jo, The Whale leeft nach am Kino, nach séier kucke goen iert en dann do.

Am Virfeld vum Tour des Flandres ginn an der Belsch e puer Hallefklassiker gefuer, déi fir Spannung suergen. Rtl ass fir Iech live bei deene spektakulärste Coursse mat dobäi a weist Iech, wee fréi an der Saison gutt a Form ass. Dëse Sonndeg steet Gent-Wevelgem um Programm. De Vëlosport, zesumme mat Miwelzeel zu Housen a Miwelösterreicher zu Maarnech.
Ech sinn de Mike a mat Responsabele fir de Projet Ettelbréck. Hei am Norden entsteet e multimodale Pôle d'échange fir d'Nordstad besser mam ëffentlech Transport ze verbannen. Geplangt ass e komplett neit Gare Gebai fir eise Clienten nach méi Plaz an Confort unzebidden. D'Keeën an d'Gleiser goufen aus an ëmgebaut. Als CEVEL plange mir de Bau vun engem neie Parkhaus mat iwwer 400 Plazen, dat d'Ëmklamme vam Auto op den Zuch oder de Bus nach méi einfach mécht. Déi verlängert Quaien ginn eis och d'Méiglechkeet, méi lang Zich mat méi Sëtzplazen a méi Confort kënnen unzebidden. Nieft engem zousätzleche Quai bidden zwee weider Gleiser méi Flexibilitéit fir eis als CEVEL an erhéicht zudeems d'Zuverlässegkeet a Pünktlechkeet fir Iech als Clienten.

Well d'Hausrenovéiere schonn deier genuch ass, kritt Dir bis zu 100 Euro Reduktiounen op Äert Buedzëmmer bei all Tranche vun 1.000 Euro geschenkt. X2O, vill méi fir Äert Buedzëmmer! TotalEnergies presentéiert Rebound. De Basketmagazine op der Tëlee. Matcher, Resultater an d'Highlights vum Basketweekend zu Lëtzebuerg. Basket Total mat der Luxembourg Basketball League am Rebound. E Sonndeg den Owend nom Journal hei op rtl.